Qabel kont għal-lieba. Inselmulkom, sinjuri, u eh. aħna n-nis komuni li nibsu ħwejjeġ komuni eh. ħankunu qed nitkattu ġimat wara li għadda il-Fashion Week fuq il-moda. U jekk eh. għandkom xi ħaġa interessanti jew stylish tibatunna Ewwa żurna hawnhekk u xhur tara dan usal dot com. Stajna l-ħaf ma nħobbhomx jibgħatu, imma insomma ħalli għatox tinkwita. Aħna nitkellmu fuq il-moda, tista' tgħid kull deċennu il-moda produċiet ċertu affarijiet interessantissimi. Imma mhux hekk biss, biex tagħmel ċertu affarijiet, ti tkun inġinier mhux ġast stilist, jien nagħti min ivvinta żipp, eh? Immaġina xi ħsieb kellu, immaġina l-ħajja mingħajr żipp. Fuq ma nafx ħadem għax dejjem miftuħ ikun Il-bra! Eh. Min ivvinta l-bra x'biċċa teknoloġija dik kara kemm ġabar nies il-bra. Iktar mill nies ġabar il-laħa ma qabel kollox imdendel kien ikun hemm allura. Oħroġ ħaġi inti. Eh. Il-ġins. Il-ġins jien ħanajt jien ta' ġins. Eh. Il-ġins, jew kif inħobb ngħidin il-ġins is-sukkat, Erik kabbar il-patwota. Dak, taf fejn ġivvintat? Fejn.

Għax imbagħad hemm l-alta moda, tajjeb. Dawk in-nies li jmorru fuq il-catwalk. Il-catwalk illi ġie li tara affarijiet daqsxejn strambi biex jew jgħaddu messaġġ jew biex iġġiegħluna naħsbu, eh? Imma jkunu ftit strambi li ma toħroġx bihom. Eh, naraw. Tipo dan. Immaġinak. Ma ma immaġinanix. Oh, eh, U oh, xarab. Għanori. Ah, xarab. Għanori. Ah, xarab. Irnexxieli nagħmel dan id-dublett biex nilbsu ġo rasi. Kreazzjoni tiegħi u ħa nara n-nies meta jarawni nimmudella bih x'reazzjoni ħa jagħmlu jekk jaslux li jilbsu xi ħaġa stramba biex joħorġu biha. Qed tidħaq bija? Tasal li tilbes xi ħaġa hekk għall-moda? Jien ma nilbes xejn qalbi. Bes xejn ħażin għax tispiċċa. Le, ovvjament. Taħsbu? Inna naħsbu għara li għol. Ma taħsibx li jinta l-moda? Zzejiet. Eh? Oġbitek? Ah, ejwa. Inti tal-moda? Le, le. Ġifidi jek titnis li filek, ta' tkun xitieċi u għek. Thank you. Inti qed titħaq bija wkoll? Għal xiex qed titħaq bija? Ma nistax nitħaq. Le, din hija kreazzjoni ta' moda tal-aħħar. Sabiħa ħafna. Thank you. Jien għandi suspett li qed titmejjel bija. Le, le, le. Morret. Mela sinjuri jiena bħala fashion show ħa nagħlaq hawn, tajjeb, qisu ma tantx kelli suċċess biha u grazzi, grazzi tal-appoġġ tagħkom. Ej saħħa hi, eh? Ma kif ma fimni. Skomda naħseb, eh? Kienet naqas sukkata, ma all right, all right. Mor tajjeb. Mor mor tajjeb naħseb. Maqlub, tajjeb, ma mdamx ta' jina, dek, l-iskumdita. Għaliex għanna meta nibsu xie għaffar, ma kunux komdi, kunu skomdi. Eh? Ma nafx għaliex. Għazab li s-sut waqt tiġ fissaj. 40-45 degrees Celsius waħna li ġiri dun nibqaw nilbsu suġu. Bat il-nisa tarom igergru il-ewħu u jkollhom kemm jattulhom il-bħariet. Għajdu l li bil-ġakka eh. ħjar xiex tof eh. l-ara. Temmen, imma ħna li l-ġilala rridu nilbsu sut. Għala, għala. Hemm xi liġi u jien ħammur fit-triq u ħankellem lill-ġil u narax jaħsbu forsi nibtluha ma jistax ikun naċċettaw kollox. Ġejna fil-pjazza ta' Ħaż-Żebbuġ u ħa nistaqsu l-irġiel jekk għadux iż-żmien illi nilbsu s-sud. Tlaqna. Taqblu li fit-tiġijiet għadu żmien li rridu bilfors nilbsu dis-sħana kollha s-sud jew jista' jkun li wasal biex inbidlu? M'għadux iż-żmien li nilbes dak il-ġlekk u s-sukkat miegħi b'dis-sħana kollha. Anzi tħalli jkun pulit, imissħab, iva, biżżejjed. Jew ġlekk ħafif ukoll, ikun ħafif ħafif tas-sew. Taqbel int? Għax is-sħana kibret. X'taħseb? Ilbes pulit, miss, bajda jew whatever, insomma, deċenti u puliti, deċenti, mhux tmur fil-flops jew hekk. Eh, mhux hekk! Imma li tkun libes pulit għall-okkażjoni. Naqbel. Taħseb li aħna l-irġiel għandna nibqgħu nilbsu full suit għat-tiġijiet jew. Kieku nistgħu nneħħu naqra s-suit inkunu b'hekk. U x'tilbes? Miss, shorts u tmur tiekel. Ejba, mela, mela, mela. Tgħid ta' ħadha bla xarbi, ejbi wisq. Grazzi. Thank you. Dak kien shooter tal-lum, sinjuri tal-moda. Hemm fejn nagħmlu programm sħiħ ieħor, eh, nitkellmu eżempju dwar l-iskumdità tal-ħwejjeġ tan-nisa. Temmen li inti, il-mara tiegħi ftit għandha l-biss tista' tilbishom waħedha dejjem tiġi taħaq fil-liha war tella li hemm, tella li hawn. Jien nixtieq nkun naf se tagħmel la niġi nieqes jien dik arwiena għad toħroġ. Mela bla rasek, ġużi kollha ħajja, sajja, tlaqqa, sinjuri, ħallejni.